û hevsera wî jî ji wê afirandiye, ji herduyan jî gelek mêr û jin çêkirine û belav kirine xwe biparêzin. Hûn hem li hemberî Allah ku bi navê wî hûn ji hev dixwazin, xwe ji biêdebiyê û hem jî ji qutkirina têkiliyên mêrivantiyê biparêzin. Bêguman Allah li ser we çavdêr e. Malên sêviyan bidin wan û malê wan ê baş bi yên xwe yên xerab neguhêlinin. Bi malên xwe re malê wan nexin, nexwin, ev gunehekî mezin e. Ger di heqê keçên sêvî de hûn ji nedûristiya xwe bitirsin, wê gavê ji xwe re ji jinên li we helal in ên ku hûn biecîbinin Dudu, Sisê û Çaran bi jinanî mehr bikin. Eger hûn bitirsin ku hûn ê wan wek hew negirin, wê gavê divê yek be. Yan jî cariyên hûn xwediyê vanin besî we ne. Ew ji bo hûn neheqiyê nekin munasibtir e. Hûn mehra jinan ji dil bi camêrî bidin wan. Eger ew bi rizaya dilê xwe ji ber xwe tiştekî ji mehra xwe bidin we, hûn jî wê bi xweşî û afiyet bixwin. Hûn malên xwe yê ku Allah hûn kirine berpirsê wî, nedin kêmhişên xwe nezan. wan pê xwedî bikin, bi cil û berg bikin û ji wan re peyva xweş û bi kêr bibêjin. Heta bigihîjin çaxa zewacê, guhdengî sêviyan bin û wan biceribînin. Eger di heqê gihaştina wan de dilê we têkeve cî, Malên wan teslîmî wan bikin. Ji tirsa ku ew ê zû mezin bibin, malên wan bi destbelavî nexwin. Kesê zengîn bila xwe ji xwarina malên wan dûr bigire. Yê xizan jî bila li gorî urfê bi qasî keda xwe bixwe. Gava ve malên wan da van, ji bo ku ve malên wan teslîmê van kiriye, du şahîdan bigirin. Ji hêla hesabpirsînê de Allah bes e. Ji tiştê dê û bav û merivên nêz li pê xwe dihêlin ji mêran re parek. Ji mîrasa dê û bav û merivên nêz li pê xwe dihêlin ji jinan re jî parek heye. pir yan jî hindik dibe parekî ferzkirîye. Gava merivên nêz sêvî û belengazên ne varis in li ser parkirina mîrasê hazir bibin, beriya parkirina mîrasê hinekê jê bidin van û peyvekê xweş jê ji wan re bibêjin. Bila ev ên ku ger li pey xwe çawa ji bêxwedî mane, mana zarokên piçûk û jar ditirsin, bila di heqê sêviyan de jî wisa bitirsin. Bila ev ên ku ger li pey xwe çawa ji bêxwedî mane, zarokên piçûk û jar ditirsin, bila di heqê sêviyan de jî wisa bitirsin. Bila li hemberî Allah berpirsyariya xwe ji bîr nekin û gotina rast bibêjin. Bê guman ên malên sêviyan bi neheqî dixwin ev zikê xwe sirf bi agir dadigirin. Ji xwe ji nêz ve jî ew ê têkevin agirê wê ketî Allah di heqê zaroyên we de emrî vedike ku piştî pêkanîna wesiyet û dana deynên kesê mirî, di parkirina mîrasê de para lavan bi qasî para du qîzan e. Ger mîrasxwur tew qîz û zêdeyê duduyan bin, Para wan ji mîrasa wî li pey xwe hiştiye du sê yeke. Lê ger mîrasxwur tenê qîzek be, niviyê mîrasê jê re ye. Ger zaroyên yê mirî hebin, ji dê û bavê wî re jî ji bo her yekî ji wan şeş yeka mîrasê ye. Ger zaroyên wî tune bin û dê û bavê wî mîrasxwurê wî bin, sê yek ya diya wî ye, ger xwişk û birayên wî hebin şaş yeka mîrasê ya diya wî ye. Bavên we û zarûyên we ji aliyê feydeyê de hûn nizanin kî ji wan nêzîktirî we ye. Allah wisa ferz kiriye, bêguman Allah pir zana û hekîm e. Piştî pêkanîna wesîyet û dayîna deynên wan, eger zaroyên wan tune bin, niviyê mîrasa ji jinên we maye, yê we ye. Lê zaroyên wan hebin, piştî wesîyeta ew ê bikin û dayîna deynên wan, çaryeka mîrasê ye, Mîrasa we jî eger zaroyan we tune bin, piştî wesiyetê hûn bikin û dayîna deynên we çaryek ya jinên we ye. Lê zaroyan we hebin, heştiyeka mîrasa we ya wan e. Ger malê zilamek an pîrekeke bê dê û bav û zarok ji mîrasxûran re bimîne, û birayek an xwişkeke wan hebe, parya para her yekî ji wan şeş yek e. Lê jê pirtir bin şîrikê sê yeka mîrasê ne. Ew jî piştî wesiyeta wan bînin cî û deynê wan bidin, lê bêyê ziyanek bigihê mîrasxoran. Ew şîretên Allah in, Allah zanayekî mulayim e. Ev sînorê Allah in. Kî bi ya Allah û pêxember wî bike ew ê wî têxe cenetên çem di binê wan de diherikin û wê tê de ebedî bimênin. Serfiraziya mezin ew e. Kesê bê emriyê Allah û pêxemberê wî bike û li sînorê wî xe, ewê wî tê xe agirêkî ku ebedî tê de bimîne. Ezabekî rezîl û riswa bike jî yê wî ye. Ji pîrekên we yên zînayê dikin, divê di eleyhê wan de hûn çar şahidên ji xwe bînin. Eger şahdetiyê bidin, heya ew bimirin an jî heta Allah rêyekê bi ber wan bixe, wan di malan de bigrin. Ewên ji we zînayê dikin herduyan jî ceza bikin lê herdu jî poşman bibin û xwe rast bikin dev ji ceza kirina van berdin. Bi rastî Allah poşmaniyan pir qebûl dike û pir bi rehm e. Bi rastî toba ku Allah qebûl kirina wê daye ser xwe. ya wan kesên bi nezanî karên nelirê diki nelirê dikin û paşê di demek kin de poşman dibin û tobe dikin. Allah toba wan qebûl dike. Allah Elîm û Hekîm e. Tobe ne ji bo evên tiştên nelirê dikin û gava yek ji wan dikeve ber mirinê dibêje Bêguman aniha ez poşman im û tobe dikim. Hem ne ji bo evên bi kafirî dimirin jî. Ji xwe me ezabekî bijan ji wan re hazir kiriye. Gel yên îman anîne, ji we re ne helal e ku hûn bi zorê bibin mîrasxûrê jinan. Ev tolaziyek eşkere bikin ne tê de ji bo mehra ve daye van dîsa ji wan bistînin. Ne helal e hûn zorê bidin van û van tengezar bikin. Hûn bi van re bi qencî û xweşî derbas bikin. Lê ger hûn wan nexwazin, tiştekî bi we ne xweş be jî dibe ku Allah, ji bo we xêr û bêreke pir xistibe vê. Ger hûn bixwazin jinekê berdin û ji dêlva wê jinekê din ji xwe re bînin, bi baran jî mehr we dabe yekê ji wan tiştekî ji wî malî nestînin. Ma bi buhtan û gunehkariyek eşkere hûnê wî malê bistînin? Tiştên berê bûne û çûne ne tê de, hûn wan jinên ku bavên we ew mehr kirine, mehr nekin. Bi rastî ew karekî pir kerîh û çi rêyekî genî ye. Mehrkirina dayikên we, keçên we, xwişkên we, metên we, xaltikên we, keçên bira û keçên xwişkên we, dayikên wê yên ku şîr dane we, xwişkên wê yên ji şîr, dayikên jinên we û keçmariyên di malên we de Yên hûn çûnê çûne nivîna dayikên wan li we hatine hêramkirin. Lê ger hûn neçûbin neçûbin nivîna dayikên wan, tu guneh ji we re nîne ku hûn wan li xwe mehr bikin. Jinên kurên we yên ji pişta we û mehrkirina du xwişkan bi hev re jî li we hatiye hêramkirin. Lê yên berê ne tê de. Bê guman Allah Xefûr û Rehîm e. Cariyên di destên we de ne Cariyên di destên we de ne tê de mehrkirina jinên bi mêr jî li we heram bûye. Allah ew li we ferz kiriye. Ji wanên han pê ve ger hûn bixwazin bi malên xwe wan mehr bikin, di tara namûsê de bêyî hûn zînayê bikin li we helal bûye. Ji wan a ku hûn pê re ketine zîfafê, Mehra wana ferza ku we di nava xwe de diyar kiriye bitin wan. Piştî mehra diyarkirî di tiştê hûn pê hew razî bikin de tu guneh li ser we nîne. Bêguman Allah zana ye hekîm e. Ji we kesê derfeta wî tune be ku bi jinek azad û bawermend re bizewce, Bila cariyekî ji keçên we yên bawermend ku di destê we de ne mehr bike. Allah bi îmana we zanatir e. Jixwe hûn tew wek hev in. Hûn wan keçên cariye bi şertê ku bi îffet bijîn, zînayê nekin û ji xwe re dostikan negirin, bi îzna xwediyên wan mehr bikin û mehra wan asayî bidin wan. Lê ger piştê zewacê zînayê bikin, cezayê wan nivî cezayê jinên azad in. Ew destûr ji bo wan kesên ku ditirsin gunehan bikin. Lê ger hûn sebir bikin, bi xêrtir e ji bo we. Allah xefûr û rehîm e. Allah dixwaze ji we re diyar bike. riya yên beriya we şanî vebide û tobeya we qebûl bike, Allah zana û hekîm e. Allah dixwaze ku tobeya we qebûl bike, lê yên ku didin pey xwestekên xwe jî dixwazin ku hûn bi temamî ji riya rast bişemitin. Allah dixwaze barê we sivik bike çunkî însan qels hatiye afirandin. Gel yên îmananîne, ticaretekê bi dilê we ticaretekê bi dilê we be ne tê de, di navbera xwe de malên hew bi heramî nexwin û hew nekujin Bêguman Allah ji bo we pir bi rehm e. Kî bi neyartî û zulmê wê bike, em ê wî têxin agir, ji bo Allah ew rihet e. Ger hûn ji gunehên mezin ên li ve hatine qedexekirin xwe dûr bigirin, em ê ji gunehên wê yên piçûk Efû bikin û we têxin cihekî birûmet. Hûn dilê xwe nebijînin tiştên ku Allah bi vê hinek ji we di ser hinekan de hinekan re girtiye. Ji bo mêran ji keda kirine parek, ji jinan re jî ji keda kirine parek heye. Ji Allah fedl û kerema wî bixwazin. Bêguman Allah bi her tiştî dizane. Me her mêr û jin ji bo mîrasa dê û bav û merivên nêz li pê xwe hiştine kirine mîrasxwar. Hûn para wanên ku vesoza dayînê daye wan jî bidin wan. Bêguman Allah şahidê her tiştî ye. Ji ber ku Allah hin ji wan di ser hinekan re girtine û ji bo ku ev ji malên xwe jî înfaq dikin, zilam parêzkar û rêveberên jinan in, ji xwe pîrekên salih ji dil îtaetkar in û di nehaziriya mêrên xwe de jî tiştên Allah parastiye, ew diparêzin. Lê wan jinên hûn endîşe dikin ku bi ya mêrên xwe nekin û ji çawlideriyên wan hûn of bûne. Şîretan li wan bikin, eger neyên rê dev ji çûna nawnivînên wan berdin. Feyde neke hinekî li wan bidin. Eger bi ya ve bikin li hemberî van li tu riyên din negerin. Bêguman Allah pir bilind û pir mezin e. Ger hûn ji li hev nekirina jin û mêr bitirsin, hekemekî ji merivên mêr û hekemekî jî ji merivên jinê bişînin cem van. Eger ew her du hakim lihevhatina wan bixwazin, wê Allah jî van li hev bîne. Bêguman Allah zana ye û hay ji her tiştî heye. Hûn tenê ji bo Allah îbadetê bikin û tu tiştî jê re nekin şirk. Hûn qenciyê bi dê û bav û merivên xwe, bi sêviyan, belengazan, bi cîranên nêz û cîranên dûr, bi hevalên xwe yên li tenişta xwe, rêviyê li rêmayî û bi yên di bin destê we de ne, bikin. Bi rastî Allah jiyên xwe mezin dibînin û ji yên qure hez nake. Ên çîkosiyê dikin Çikosî û dexesiyê emrê wan mirovan dikin û emrê wan mirovan dikin û tiştên ku Allah ji fedl û kerema xwe daye wan jî wedişêrin ew in. Me ji bo kafiran ezabek ku rezîl û riswa dike amade kiriye. Ên tevî ku ne bi Allah û ne jî bi roja axretê îmanê tînin, malên xwe ji bo riyakariya mirovan înfaq dikin jî ew in. Kesê şêtan hevalê wî be hevalekî çiqas pîs e. Ma wê çi bi wan bihata ku wan bi Allah û Roja Axretê îman bianiya û ji rizqê Allah daye wan, wan jî înfaq bikirana ji xwe Allah bi wan dizane. Bêguman Allah bi qasê giraniya misqalekî Zulmê li tu kesî nake. Ger ew misqala zerre qencek be, qat bi qat wê zêde dike û ji cem xwe jî xelatekî mezin dide. Ma gava em ji her ummetê şahidekî bînin û ji bo wan jî em te bikin şahid? Gelo wê halên wan çawa be? Wê rojê yên kafir bûne û yên li ber pêxember rabûne wê bixwazin ku erd wan dabelihîne. Lê ew nikarin peyvekê jî ji Allah weşêrin. Gel yên îman anîne Gava hûn serxweş bin heta hûn nizanibin ku hûn çi dibêjin û gava hûn bi cenabet ji bin rêvî ne tê de heya hûn xwe neşon nêzikê nimêjê nebin. Eger hûn nexweş bin yan rêvî bin yan yek ji we ji dest avê hatibe yan jî we dest li pîrekan dabe û ew peyda nekiribe, wê çaxê herin bi axek paqij rûyê xwe û destên xwe mesh bikin, teyemum bigirin. Bêguman Allah qûsuran efû dike, gunehan dibexşîne. Hela tu li vanên ji kitêbê xwedî parin binêre. Ew rêşaşiyê dikirin û dixwazin hûn jî wekî wan riya rast wenda bikin. Allah bêhtir bi neyarên we dizane. Jixwe ji dostaniyê re jî Allah bes e û ji ayrkariyê re jî Allah bes e. Hinek kesên cihû bûne, ciyê kelîmên wehyiyê diguherînin û ji bo qerfê ji bo qerfê xwe bi dîn bikin jî zimanê xwe li hev diherbilînin diherbilînin. Hinek kesên cihû bûne, cihê kelimên wehyê diguherînin û ji bo qerfê xwe bidîn bikin jî zimanê xwe li hev diherbilînin û dibêjin me seh kir û me bi ya te nekir. Tu jî seh bike, weyla seh nekiriyo. Tu guh bide me, lê ger van bigotana me bihîst û bi ya te kir, Mesehke û çavdêrê me be. Wê ji wan re baştir û rasttir bûya. Lê ji ber kafiriya wan Allah lanet li wan anî û ew ji rehma xwe dûr kirin. Hin netê de ji wan tu kes nema bawer dike. Gel yên kitêb ji wan re hatiye dayîn. Beriya ku em hin rûyan bitemisînin û wan berevojî bikin yan jî wek ku me êwên qedexeya roja şemiyê binpê kiribûn mesix kirin, mesix bikin? Hûn bi vê kitêba ku me daxistiye û ew kitêbên li bal we ne jî rast didêre, îmanê bînin. Bêguman emrê Allah tê cî. Bi rastî Allah yên şîrikan ji wî re çêdikin nabexşîne lê ew ji şirkê pê ve hemû gunehên mayî ji bo kê bixwaze dibexşîne. Kesê şîrikan ji Allah re çêke bi rastî wî. bi bêbextî gunehekî mezin kiriye. Ma ma tu li wanên xwe pak û bê guneh dibînin nanîrî? Na, kî bixwaze Allah wî pak bike û bi qasî tayê nava xurmeyê jî neheqî li tu kesî nayê kirin. Hela tu binêre çawa derevan ji Allah li Allah dikin? jixwe ew bêbextiya eşkere jî zêde zêde bi sîwan e. Yên Allah lanet li wan kiriye ew bi xwe ne. Ma tu wanên parek ji kitebê ji wan re hatiye nabînî? Ew îmanê bi senem û taxûta tînin û ji bo yên kafir bûne jî dibêjin? Ew ji wanên ku îman anîne bêhtir li ser riya rast in. Tên Allah lanet li wan kiriye ev bixwane. Allah lanetê li kê bike tu nikarî tu arîkaran jêre peyda bikî. Yan jî Qey parek wan di hukimdariyê de heye? Ger wisa bûya wan piçkek jî nedida mirowan? Yan jî ji ber ku Allah ji fedl û kerema xwe qencî daye mirowan ev çawnebariyê dikin? Belê, me kitêb û hikmet dabû malbata Îbrahîm. Me hukimdariyek mezin jî dabû wan. Hinekan ji wan îman pê anî û hinekan jî berê xwe jê zivirandin. Cehinem bi agirê xwe yê gûr û wêketî besî wan e. Bê guman ewên ayetên me înkar dikin, em ê wan têxin agir. Çiqas çermê van bişewite jî ji bo ezab tehm bikin em ê çermê van bi çermekî din biguhêrînin. Allah Ezîz û Hekîm e. Em ê vanên îman anîn û karên qenc kirine. Pêxin cenetên di binê van de çem diherikin, ew ê tê de ebedî bimînin. Li wê derê ji wan re jinên pak jî hene û em ê van têxin siyên hênik. Bêguman Allah emrî we dike ku hûn emanetan bi taybetî bidine ehlê wan û gava we di navbera însanan de hukûm kir jî Bi adilî hukum bikin. Bê guman Allah şîreta herî rind li we dike. Allah helbet her tiştî dibîze û dibîne. Gel yên îman anîne, bi ya Allah, bi ya pêxember û bi ya rêveberên xwe yên ji we Ji we ne bikin. Eger bi Allah û Roja Axretê hûn bawer dikin, gava ve li ser tiştekê li hev nekir, çareser çareseriya wê hevaliyê Allah û Pêxember bikin. Ew ji we re bi xêrtir e û netîceya wê jî rindtir e. Ma qey tu nanêrî? Li Wanên îdia dikin ku bêguman Wan bi tiştê ji te re nazîl bûye û bi tiştê beriya te nazîl bûye îman aniye. Tevlî ku emrî wan bûye, ew taxût înkar bikin jî, çawa dixwazin taxût ji xwe re bikin hekem? Jixwe Şeytan jî dixwaze ku di rêşaşiyeke dûr de wan ji heqiyê dûr bixe. Gava ji wan re tê gotin, Werin bal tiştê Allah nazil kiriye û bal pêxember, tu dibînî ew munafiq heya ku nikarin ji te dûr kevin. Gava musîbetek ji ber tiştên van bi destên xwe kirine bê serê wan, Ew çawa têne cem te û bi Allah sond dixwin ku me tenê qencî û lihevhatina wan xwestiye. Allah dizane ku çi di dilê wan de heye, guh nede wan, lê şîretan li wan bike û ji wan re peyveke bi tesîr bibêje. Lewra me her pêxember tenê ji bo ku bi destûra Allah jê re îtaetê bikin şandiye. Çaxê van neheqî li xwe kir, eger bihatana cem te, efuya xwe ji Allah bixwestana û pêxember jî efuya van ji Allah bixwesta, wê van bidîta ku Allah tobeyan pir qebûl dike û Pir bi rehm e. Naxêr, ez bi heqê Rebbê te dikim. Heya ew di îxtilafên ku di nava van de reh dane, te ji xwe re nekin hekem, paşê jî hukmê te dayî jî, bêyî ku bêntengî û dudiliyekî di dilê xwe de bibînin û bi temamî ji dil teslîm nebin, ne mimkûn e ku ev îmanê bînin. Ger me emrî van bikira ku hûn xwe bikujin an jî ji welatên xwe derkevin, hindik ji wan ne tê de tu kesî ji wan ev bi cî ne dianî. Ger şîretên li van dihatin kirin, wan bianiya cî wê ji wan re bixêrtir û tekûztir bûya. Me yê helbet riya rast jî bi ber wan bixista. Kesê Kesê bi ya Allah û pêxember bike, hevalê wan kesên ku Allah qencî bi wan kiriye ew in. Ew jî pêxember in, siddîq in, şehîd û salih in. Ew bi xwe çi hevalên rind in? Ew hevaltî lutf û kerema Allah e, Ji xwe tenê zanebûna Allah bes e. Gelî yên îman anîne li hemberê dijmin hûn haziriya xwe bikin kom bi kom an jî tev bi hev re herin cengê. Bêguman hinek ji we xwe pir diewgirîninin. bi ew girînin û ji şer dimînin. Eger belayek bê serê we, dibêje Allah qencî bi min kir, ez ne bi wan re bûm. Lê gava jî Allah qenciyek bigihêje we, wekî tev di nav we û wî de tu dostanê tu nebe, dibêje xwazîka ez jî di parkirina xenimetê de bi wan re bûma û min jî parek mezin bi dest bixista. Ev ên jîna axretê bi jîna dinyayê dikirin, bila di rêya Allah de şer bikin. Kî di rêya Allah de şer bike û bê kuştin yan jî bi ser keve, em ê xeletek mezin bidin wî. Gelê mumînan, ma çi bibe hatiye ku hûn di riya Allah de û ji bo van zilam jin û zarokên re ben şer nakin. Ev ên ku dibêjin Xwedayê me, tu me ji wî bajarê xelkê wî zalim in xelas bike. Ji cem xwe xwediyekî ji me re bişîne û alîkarekî bide me. Evên îman anîne di riya Allah de şer dikin, yên înkar dikin jî di riya taxût de şer dikin. Hûn jî li dijî dostên şeytan şer bikin, dek û xaxên şeytan qelsin. Ma tu li van in ku ji wan re hat gotin, hûn destên xwe ji şer bikişînin, nimêj bikin û zekatê bidin nanêrî. Gava şer li van ferz bû, pê re komek ji wan bi qasî ji Allah ditirsin an jî bi tirseke bêhtir ji însanan ditirsin û dibêjin, Xwedayê me! Çi ma te şer li me ferz kir? Ma vê çi bûbûya ku te heya gavek nêzik muhlet bidaye me? Bibêje, kêf û xwaşiya dinyayê hindik e, lê axret ji bo kesên li hember Allah, xwe ji bêedebiyê diparêzin re çêtir e û bi qasî tayekî jî zilm li wan nayê kirin. Hûn li ku dibin bibin, hûn di bircên zexm û asê de bin jî wê mirin bigihêje we. Ger qenciyek bi wan bibe dibêjin ev ji cem Allah e lê musîbetek bê serê wan dibêjin ev di rûyê te de ye Bibêje, tev jî ji teref Allah de ne. Gelo çi bi vê civatê hatiye peyvekê jî fehm nakin. Çi qenciya ji te re bê ev ji Allah e, çi xerabiyê bê serê te jî ev di rûyê te bi xwe de ev di rûyê te bi xwe de ye. Me ji mirovan re tu bi pêxemberî şandiye ji bo vê Şahidî Allah bes e. Kî biya pêxember bike bi rastî wî biya Allah kiriye lê yê berê xwe biguherîne Bila bizanibe ku me te nekiriye parêzkarê wan. Ên minafik dibêjin, Serseran û serçavan, em ê biya te bikin. Lê gava ew ji cem te diçin, gelek ji wan bi şev xilaf xîlafî tiştên ku ji te re dibêjin, di dilê xwe de disêvirînin. Allah tiştên ku ew bi Bi şev disêvirinin yek bi yek qeyt dike dev ji wan berde xwe bispêre Allah vekiltiya Allah bes e ma qey ev li Quranê jî nafikirin eger ne ji cem Allah bûya wê te de rastî gelek nevekheviyan bihatana. Gava di heqê evlehiyê yan jî tirsê de xeberek ji wan re bêyê, bêyî ku li rastî û nerastiya wê binêrin, wê derhal belav dikin. Lê bi rastî ger van ew xeber ji pêxember û rayêdarên ku ji wan ji wan in re bibira, Ev ên ku koka ev ên ku koka meseleyê fehm dikin wê bi encama vê bizanibûyana. Ger rehm û qenciya Allah li ser ve bûya, hindik ji we ne têde, wê yê tevan bidaya pey şeytan. Tu di riya Allah de şer bike, tu ji xwe tenê berpirsî. Mu'mina jî teşwîq bike. Hêvî dibe ku Allah hêza wanên kafir bûne dûr bixe. Allah bi hêztir û ezabê wî jî hîn dijwartir e. Kesê ji bo karekî rind navbercitiyê bike, helbet wê nesîbê wî tê de hebe, lê kesê ji bo karek xerab navbêriyê bike wê ew jî ji xwedî par be. Ellah çavdêr û karayê bi her tiştî ye. Gava silavek li we bê kirin Hûn jî bi silavekî ji wê rindtir an jî bi yeke wek wê vegerînin. Allah wekî di wê bê kêmasî hesabê her tiştî dipirse. Allah ji wî pê ve tu îlahê din nîn. Ew ê roja qiyametê wê roja ku bê guman e wi hemûyan kom bike, ma kî ji Allah hîn Rast gotire. Ma çi bibe hatiye ku hûn di heqê munafiqan de bûne dû bir. Ji xwe Allah ji ber tiştên wan kirine, ev serbêrjêr kirine. Qey hûn dixwazin evên ku Allah ev ji rêyê derxistine bînin ser riya rast? Kesê Allah vî ji riya rast şaş bike tu nikarî tu riyan jê re bibînî. Wan ji dil dixwest ku wek ew înkar dikin hûn jî înkar bikin û bibin wek hew. Heta anku ev di riya Allah de hicret nekin. Kesî ji wan ji xwe re nekin dost. Eger ew berê xwe biguherînin, hûn wan li ku bibînin zeft bikin û bikujin. Tu kesî jî ji wan ji xwe re dost û alîkar negirin. Lê ev ê nixwe bavêjin bextê qewmekî ku di navbera we û wan de peymanek hebe yan jî ew ên ji şerkirina bi we re û ji şerkirina bi qewmê xwe re of û dilteng bûne û xwe li we girtine hatine cem we ne tê de. Ji xwe Allah bixwasta wê ew muselletê ve bikirana û bi ve bivere şer bikirana. Ger ew dev ji ve berdin, şerê we nekin û destê sulhê dirêjî we bikin, Allah jî tu riya ku hûn şerê wan bikin nade we. Hûn ê bibînin ku hinekî din jî dixwazin ku hem ji we hem jî ji qewmê xwe ewle bibin. Lê çi cara ev bi ber fîtne de bên zivirandin, serserkî noqî wê dibin. Eger ev dev ji ve ber nedin, destê aşitiyê dirêjî ve nekin û destên xwe jî we wenekişinin, Hûn van li ku bibînin, van bigirin û bikujin. Me li hemberê van destûrek eşkere daye we. Bi şaşîtî ne tê de, ji tu Mûmînî re ne revaye ku Mûmînek bikuje.

Lê ji qewmekî dijmin be, tenê azadkirina dîlekê mu'min pêwîst e. Lê ji qewmekî ku di navbera ve û van de peyman hebe, wê çaxê divê ku xwînekê bide malbata yê kuştî. û koleyekî mu'min jî azad bike. Kesê peyda neke ji bo ku tobeya wî li cem Allah bê qebûlkirin, divê du mehan li ser hev rojî bigire. Allah Elîm û Hekîm e. Kesê mu'minekî bi qestî bikuje cezayê wî cehenem e, ew ê tê de ebedî bimîne. Allah xezeb lê kiriye, ji rehma xwe ew dûr xwestiye û ezabekî mezin jî ji bo wî amade kiriye. Gel yên îman anîne, gava hûn di riya Allah de derkevin seferê, baş binêrin û nas bikin, ji bo hûn Piçek malê dinyayê bi dest bixin ji wî kesê ku silavê li wer dikere nebêjin tu ne mu'mîn î. Lewra xenîmetên pir li cem Allah in. Hûn jî berê wisa bûn Allah qencî bi ve kir. Êdî baş binêrin û baş miqate bin. Bêguman Allah ji tiştên hûn dikin xeberdar e. Yên xwedî mazeret ne tê de, mu'mînên rûniştî û yên ku di riya Allah de bi mal û canê xwe cîhadê dikin, ne wek hev in. Allah, yên bi mal û canê xwe cîhadê dikin, bi dereceyekî di ser ên rûniştî re girtine. Allah xelata herî rind bi van hemûyan re soz dabe jî, dîsa jî Allah ên cîhadê dikin bi xelatek mezin di ser yên rûniştî re girtine. Ev dereceyana lêborîn û rehmet ji terefê wî de ne. Allah xefûr û rehîm e. Gava ku melayîket rihê wan ên li xwe zulm kirine distînin, ji wan re dibêjin, Ma ve çi dikir? Ev jî dibêjin, Em li ser rûyê dinyayê reben û belengaz bûn. Lê melayîket jî ji wan re dibêjin. Ma erda Allah ne fira bû. Vejî hicret bikira. Cîyê ku vê ewlê wehevin cehenem e. Cehenem jî cihekî pir pîs e. Lê ew zilam pîrek û zarokên rebenên nikarin çareyekî bibînin û tu tu rê jî bi ver wan nakeve ne tê de. Hêvî heye ku Allah wan efû bike, Allah xefûr û rehîm e. Kesê di riya Allah de hicret bike, wê gelek cî û war, xêr û bêran bibîne. Kesê ku ji mala xwe bi qeste Allah û pêxemberê wî hicret bike, paşê jî li rê bimire, helbet xelatê vî li Allah dikeve. Allah xefûr û rehîm e. Gava hûn derkevin rêvîtiyê û bitirsin ku yên kafir xerabiyek bi ve bikin, wê çaxê hûn nimêjên xwe kurt bikin. Tu guneh ji we re nîne. Kafir dijminên we yên eşkere ne. Gava tu di nav wan de bî û li pêşiya wan nimêj bikî, bila komek ji wan tevlî çekên xwe bi te re nimêj bikin. Gava ev nimêj bikin, heya ku ev nimêjê xwe biqedînin, bila ev ên din li paş we bisekinin. Paşê wê koma ku nimêj nekiriye, bila tedbîrên xwe bistînin. Rahêjin çekên xwe û bên bi te re nimêj bikin. Ev ên kafir bûne, dixwazin ve bê sîleh, bê tecihîzat û xafil bigirin. Ji nişka ve êrîşî ve bikin û bi neqlekî re biqelişin, bikelişin ser dilê we. Ger ji baranê zehmetiyek bigêje we yan jî hûn nexweş bin, Tu guneh ji we re nîne ku hûn silehên xwe daynin, lê dîsa jî tedbîra xwe bistînin, Allah ezabekî riswaker ji kafiran re amade kiriye. Gava ve nimêja xwe qedand. Allah ji piya rûniştî û li ser kêlekên xwe razandî jî bi bîr bînin, lê gava hûn evlebûn nimêja xwe sererast bikin. Çunkî nimêj li ser mumînan ferzekî wextê wê xuya kiriye. Hûn di teqîba dijmin de gevşitiyê nekin. Eger hûn janê dikişînin, helbet wek hûn janê dikişînin ew jî janê dikişînin. Tev tiştên ku ew ji Allah hêvî nakin jî hûn jê hêvî dikin. Allah Elîm û Hekîm e. Bêguman ji bo tu bi tiştê ku Allah şanî te kiriye, di navbera mirovan de hukm bikî, me kitêb ji te re bi heqî nazil kiriye. Nebî nebî tu nebe piştevanê xaînan. Mexfîretê jî Allah bixwaze, bêguman Allah Xifûr û Rehîm e. Tu di ber evên ku bi xwe re xwayîntiyê dikin de nekoşe. Teqez Allah ji gunehkarê di xayîntiyê de israr dike hez nake. Ji însanan vedişêrin lê ji Allah ve naşêrin. Hal ew e ku gava ew bi şev peyvên ku Xweda jê razî nabe dilê xwe de disêwirinin, Allah bi van re ye. Jixwe Allah tiştên ku ev dikin bi temamî dorpêç kiriye. Ne hûn ew in, di jîna dinyayê de hûn bi xwe alîkariyê wan dikin û di ber wan de dikoşin. Li roja qiyametê li hemberî Allah wê kî di ber wan de bikoşe, wê kî ji wan re bibe vekîl. Kesê ku xerabiyek bike yan jî zulmê li xwe bike û paşê ji Allah lêborîna xwe bixwaze, wê bibîne ku Allah Xefûr û Rehîm e. Kesê ku gunehekî bike tenê di aleyhê xwe de dike, Allah Elîm û Hekîm e. Kesê ku xetayekî yan jî gunehekî bike, paşê jî têxe stûyê yekî masûm, Bê guman vî bêbextî û gunehek eşkere hilgirtî ye. Allah bi rehmet û kerema xwe tu neparastîbûya wê komekî ciwan ji bo ku te şaş bikin serteşî bûbûna. Lê tenê xweciriya rast derdixin. Nikarin tu zerarê bidin te. Allah kitêb û hikmet ji te re nazil kiriye. Tiştên ku te nizanibûye ji vî fêrî te kiriye. Lutf û kerema ku Allah dayê te pir mezin e. Tu xêr di gelek şêwrên vanên bi dizî de nîne lê yên bi dayîna sedeqeyekê yan bi qenciyekê yan jî bi aştiya nava mirovan emir bike ne tê de. Kesê ku ji bo qayîlbûna Allah wê bike em ê xelateke mezin bidine wî. Piştî riya rast jê re xuya bû pê we, kesê ku bi ya pêxember neke û têkeve rêyekê ku ne riya mumînan e, em ê wî di wê rêya ku ketiye de bihêlin û têxin cehenemê. Ew çiqas cihêkî pîs e! Bêguman Allah ku şîrik jê re bê çêkirin nebexşîne, lê jê pê ve ji kê re bixwaze dibexşîne. Kesê ku ji Allah re şêrikan çêke ew bi şaşitiyekî dûr û bê veger şaş bûye. Ewana ji Allah pê be bi hinek mêyan hewara xwe tînin û tenê bi şeytanê bi înat hewara xwe tînin û wî dihebînin. Allah lanet lê anîye. Wî jî got, Bisond madem te di rûyê wan de ez kirime lanetî, ez ê jî ji bendeyên te parekî xuya bigirim. Ez ê wan ji rê derxim û noqî nav hêviyên nebûyî bikim, ez ê emrê wan bikim ew ê ji guhên terşên xwe biqelişinin, ez ê emrê wan bikim ew ê jî mexlûqê Allah biguherînin, kesê ku ji Allah pê ve şeytan jî bike hogirê xwe bi zerarek eşkere wî zerar kiriye. Şeytan sirf Sozê dida van û van bi hêviyên nebûyî dievgirîne. Ji xwe şeytan ji xepandinê pê ve ma wê çi sozê bide van. Ciyê vehewandina van cehnim e. Cihêkî ku ew ji cehnemê pê de birevin jî nabînin. Ev ên ku îman anîne û karên qenc kirine, em ê wan têxin bi hiştên ku çem di binê wan de diherikin û ew ê tê de ebedî bimînin. Ev soza Allah rast e. Gelo gotina kê ji ya Allah rasttir e? Ev ne bi mînekariya we ye, ne jî bi mînekariya ehlê kitêb e. Kî karekî xirab bike ew ê pê bê cezakirin. Ji Allah pê ve ji xwe re tu dost û alîkaran jî nabîyîne. Jin dibe yan jî mêr dibe kesê ku qenciyekî bike û mu'min be wê ew têkevin cennetê û bi qasî misqalekî jî Neheqî li wan nabe. Gelo ji yê ku qenciyê dike ji dil û can û xwe spartiye Allah û bûye tabiyê dînê Îbrahîm, kî xwediyê dînekî qenctir e? Allah Îbrahîm kiriye dostê xwe. Çi tiştên di asîmanan de hene û çi tiştên di erdê de hene hemû yên Allah in. Allah her tişt havirdor dorpêç kiriye. Di heqê pîrekan de daxuyaniyekê ji te dixwazin, tu bibêje, Allah bi xwe û yên ji kitêbê ji we re tên xwandin jî di heqê wan de ji we re diyar dike da da ku di bara mafê van pîrekan pîrekên sêwî yên ku para Wanê nivîsandî hûn nadin wan û dixwazin wan mehr bikin û di heqê wan zarokên reben û yetîm de jî adîl bin. Belê. Hûn çi qenciyê bikin Allah pê dizane. Eger jinek ji ji bême bê me'meletiya mêrê xwe yên jî ji dewjêberdana wî bitirse, tu gunah ji wan re nîne ku ew di nava xwe de ji bo aştiyêkî bixebitin û li hew bên. Helbet lihevhatin ji berdanê çêtir e. Jixwe nefs ji bo Bexîltiyê hazir e. Ger hûn qenciyê bikin û xwe ji neheqiyê biparêzin, bêguman haya Allah ji tiştên ku hûn dikin baş heye. Gelê mêran hûn çiqas bixwazin cehd bikin jî, dîsa ji hûn nikarin di navbera jinan de edaletê bi cî bînin û van wek hev bigirin Barî, hûn bi temamî tenê ji yekê hez nakin û yan û ya din jî wek bi dardakirî bê mêr bê mêr be nehêlin. Eger hûn wan li hev bînin û xwe ji neheqiyê biparêzin, helbet Allah xefûr û rehîm e. Ger ew her du hewberd in, wê Allah ji kerema xwe her duyan jî dewlemend bike. Allah xwedî lutf û keremek pir fireh û hikmeteke bêkemasî ye. Çi tiştên di asîmanan û di erdê de hene hemû yên Allah in. Me hem li yên ku beriya we kitêb ji wan re hatine dayîn hem jî li we tewsiye kir ku hûn xwe ji bêedebiya li hemberî Allah biparêzin. Eger hûn kafir bibin jî, bêguman çi tiştên ku di asîmanan û di erdê de ye hemû yên Allah in. Allah ne hewceyê tu tiştî ye û layiqî hemdê herî zêde ye. Çi tiştên di asîmanan û di erdê de hene hemû yên Allah in, ji xwe vekîltiya Allah bes e. Gelê însanan eger ew bixwaze wê we ji holê rake û hinekên din bîne. Helbet Allah bi qudreta xwe dikare wê yekê bike. Kî xelata dinyayê bixwaze, divê ew bizanibe ku xelata dinyayê û axretê tev de li cem Allah in. Allah jî wekî pêwîst e dibîze û dibîne. Gel yên îman anîne, ger di eleyhê we de be yan jî di eleyhê dê û bav û mêrivên we de be, hûn ji bo Allah şadediyê bidin. alîgirê heqiyê bin û heta ku ji we bê di hemû karên xwe de li edaletê miqate bin. Eger ew dewlemend an jî xizan bin, Allah helbet ji we çêtir bi meslehata wan dizane. Zînhar nedin pey hevesên xwe û ji edaletê şaş nebin. Lê ger hûn devê xwe bibin û bînin an jî berê xwe biguherînin û şahdetiyê nedin, bêguman Allah ji tiştên ku hûn dikin baş haydar e. Gel yên îman anîne, hûn bi Allah, pêxemberê wî, kitêba ku ji pêxemberê xwe re nazil kiriye û wê kitêbê ku berê nazil kiriye îmanê bînin. Kesê ku bi Allah Melekên wî, kitêbên wî, pêxemberên wî û roj axretê kafir bibe, bêguman ev bi şaştiyek bê veger ji riya rast şaş bûye. Bêguman ên îman anîn û di pey re kafir bûn, paşê dîsa îman anîn û dîsa kafir bûn û paşê jî van kufra xwe zêde kirin, Allah van nabexşîne û rêyek rast jî Bi ber van naxe. Tu mizgînê bide min navxan ku ezabê dijwar ji bo wan e. Ew kesên ji dêl van mumînan kafiran ji xwe re dikin hogir, ma ew li cem wan li qedrê bilind digerin. Bêguman qedrê bilind tew ê Allah e. Gelê mumînan Vî di kitêbê de ji we re nazil kiriye ku gawa ve bihîst ayetên Allah tên înkarkirin û qerf bi van tê kirin, heya ku ev noqî peyvekî din nebin, li cem wan rû nenên. An na hunê jî bibin wekî wan. Bêguman wê Allah hemû minafik û kafiran di cehnemê de bide ser hew. Çavên van munafiqan tim li we ye, ger ji Allah serkeftinek pare we bikeve, dibêjin ku ma em jî em jî ne bi were bûn. Eger bibe para kafiran jî dibêjin ku ma me hûn bi ser nexistin û ji mumînan jî hûn neparestin, neparastin. Vê Allah roja qiyametê di navbera we û wan de hukum bike. Allah di aleyhê mumînan de tu carî rê nade kafiran. Ên munafik xwedê giravî Allah dixapînin. lê ew wan dixapîne. Gava ev radibin nimêjê, bêdilî xwe radibin nimêjê û li pêşî mirovan riyakariyê dikin, pir hindik Allah bi bîr tînin. Di vê navbênê de şaş mane, diçin û tên. Ne ji wan in ne ji wan in. Kesê ku Allah vî şaş bike tu nikarî tu riyê jê re bibînî. Gelê Mumînan, Hûn mumînan nehêlin û kafiran ji xwe re nekin dost û hevalbend. Ma qey hûn dixwazin di aleyhê xwe de delilekî eşkere bidin, Allah. Bêguman munafik di cehnemê de di qata tev jêr de di agir de ne. Tu ji wan re tu ji wan re tu alîkaran jî nabînî. Lê vanên tobe kirine û xwe serrast kirine, ji dil xwe bi Allah girtine û dînê xwe jî ji bo Allah xalis kirine, ne tê de, ev bi mumînan re ne. Jixwe wê Allah xelateke mezin bide mumînan. Eger hûn şikir bikin û îmanê bînin, ma wê Allah ji bo çi ve bide ezêb? Allah xelata yên ku şikir dikin bi piranî dide û baş zana ye. Kesê ku neheqî lê bê kirin netê de, Allah ji eşkerekirina gotina xerab hez nake. Allah semî û Elî me. Ger hûn xêreke eşkere bikin an wê weşêrin yan jî di xerabiyekê bibuhurin bêguman Allah jî pir efûker û qedîr e. Bêguman ewên Allah û pêxemberên wî înkar dikin û dixwazin ku ferqê têxin navbera Allah û pêxemberên wî û dibêjin Em ê îmanê bi hinekan bînin û hinekan jî înkar bikin. Bi vî avayî dixwazin riyekî di navbera îmanê û kufrê de ji xwe re bigirin. Ev kafirên rast in, rastîn in. Ji xwe me jî ji kafiran re ezabekî riswaker hazir kiriye. Lê yên îmanê îman bi Allah û pêxemberên wî, anîne û tu ferq jî nexistine navbera yekî ji wan, ew ê xelata wan bide wan. Ellah xefûr û rehîm e. Xwedî kitêb ji te dixwazin ku tu ji wan re kitêbekê ji asîmanan daxînî. Bi rastî wan ji Mûsa jî Ji Mûsa ji wê hîn mezintir xwestibû û gotibûn ku, Tu Allah eşkere şanî me bide. Ji ber zulma van di cî de pirûskê li wan xist. Paşê piştî ku delîla eşkere ji wan re hat, van golik ji xwe re kirin senem. Lê dîsa jî me ew efû kirin û hêz û bandorek eşkere da Mûsa. Ji bo ew sozekî tekûz bidin me çiyayê Tûrê bi ser wan de rakir û ji wan re got, Hûn xwe xwer bikin û di derî re tê kevin bajêr. Me ew jî ji wan re got roja şemiyê sînor derbas nekin. Me sozekî pir tekûz ji wan stend. Ji ber ku wan soza xwe şikand, ayetên Allah înkar kirin, bi neheqî pêxember kuştin û gotin, Dilê me têr e, ne hevceyî peyvên te ye. Allah jî seba wê înkara wan dilê wan mohr kir, jixwe hindik ne tê de, ew îman nayînin. Hem ji ber înkara wan û ji ber ku derevek û bêbextiyek mezin li Meryemê kiribûn. Hem jî ji ber ku gotibûn me pêxemberê Allah Îsayê kurê Meryemê kuştiye. Me bela anî serê wan û qelbê wan mohr kir. Ne ew kuştin ne jî daliqandin. Lê bi van wek wî hat xuyakirin. Bêguman ên ku di heqê wî de ketine îxtilafê Jê di dûdiliyê de ne. Peyçûna pey gûmanan ne tê de, di heqê wî de tu zanîna van jî nîne. Qetiyen wan ew nekuştiye. Lê Allah ew rakiriye cem xwe. Allah Ezîz û Hekîm e. Ji xwe jî yên Xwedî kitêb kesekî ku beriya mirina wî wê tesdiq neke nîne, roja qiyametê jî ew ê di aleyhê wan de bibe şahid. Cihûyan bi zulma ku dikirin men'a gelek însanan ji rîyê Allah dikirin. Me jî Hin nîmetên ka ku li wan helal bûn li wan heram kir. Hem tevî ku li wan qedexe jî bû, wan selef bistand û malên xelkê bi neheqî dixwarin. Me jî ji bo kafirên ji wan ezabekî bijan amade kir. Lê ji wan yên di zanîne de baş gaştine û yên mu'min bi tiştên ji te re û yên ku beriya te hatiye îmanê tînin, nimêj dikin, zekatê didin û bi Allah û roja axretê îmanê tînin, em ê xeretek mezin bidin wan. Bê guman çawa me wehî Nuh û pêxemberên piştî wî kir, me wisa wehî te jî kir. Me wehî Îbrahîm, Îsmaîl, Îshaq, Yaqûb, nêviyên wî, Îsa, Eyyûb, Harûn û Sileyman jî kir. Me zebûr jî da Davût. Me berê ji te re qala hin pêxemberan kiriye û qala hinan jî nekiriye, Allah bi Mûsa re peyûye. Me pêxemberên mizgînber û hişyarker şandin ji bo ku piştî van pêxemberan tu delîlekî mirovan li hemberî Allah nemîne. Allah Ezîz û Hekîm e. Lê belê Allah bi tiştê ji te re nazil kiriye şahdetiyê dide ku wî bi zanina xwe ew nazil kiriye û melayket jî şahdetiyê didin ji xwe şahdetiyê Allah bes e. Ew ên kafir bûne û menaa xelkê ji riya Allah dikin bi şaşitiyek bê weger ji riya rast şaş bûne. Evên kafir bûne û zulm kirine, Allah ne van efû dike ne jî riyekî bi ber wan dixe. Lê riya cehenemê ne tê de wê tê de ebedî bimînin. Ev jî ji bo Allah pir rihet e. Gelî mirovan, pêxember ji cem xwedayê we Pêxember ji cem Xwedayê we heqî ji we re aniye. Hûn îmanê bînin ji we re çêtir e, ger hûn înkar bikin jî, jixwe çi tiştên ku di asîmanan û erdê de hene yên Allah'in, Allah Elîm û Hekîm e. Gel yên xwedî kitêb di dînê xwe de zêde neçin û di heqê Allah de jî ji rastiyê pê ve nebêjin. Bêguman Îsayê kurê Meryem, Meryemê, tenê pêxemberê Allah e Peyva vî ya ku gihandiye Meryemê û ruhekî ji wî ye. Hûn jî îmanê bi Allah û pêxemberê wî bînin û nebêjin sisêne, xwe ji wê biparêzin ji we re bi xêrtir e. Bêguman Allah xwedayekî bi tenê ye. He, heşa ku zarokên wî hebin ew ji wê munezeh e. Tiştên di asîmanan û di erdê de ne hemû yên wî ne, ji xwe vekîltiya Allah jî bes e. Îsa Mesîh ji ewditiya ji Allah re xwe bi şûnde nade û melekên bijarti jî. Kesê ku xwe ji ewditiyê vî bi şûnde bide û quretiyê bike, ew ê wan temaman li cem xwe biciwîne ser hew. Wanên îman anîne û karên qenc kirine wê ew ji lutf û kerema xwe xelata wan bê kemasî û zêde zêde bide wan. Lê yên xwe bi şûnde dane û quretî kirine wê ew bi ezabekî bijan wan ezab bike. Ev ji bo xwe jî ji Allah pê ve jî tu kesekî dost û alîkar nabînin. gelî mirovan. Bi rastî delilek eşkere ji cem re bê we ji we re hatiye û nûrek berbiçav û eşkere me ji we re nazil kiriye. Heçî kesê îmanê bi Allah bîne û ji dil xwe pê bigre ew ê van têxe nav fedl û rehmeta xwe û wê bi bal xwe de riya rast jî bi ber van bixe. Ew ji te daxuyaniyê dixwazin tu bibêje Allah di heqê mîrasa wî kesê ku bav û zariyên wî tune nede daxuyanî dide we. Ger yekî bêzarok bimire û xwişkeke wî hebe nivî mîrasa wî ji wê re ye. Ger mirî xwişk be û tu zarokê wî jî tune bin ew dibe mîrasxerê Mîrasxwarê malê wê temamî. Ger ji bira du xwişk bimînin, para vana mîrasê ji sisiyan dudiye. Ger mîrasxwarê yên mirî xwişk û birayek be, para mêr bi qasî para du jinan e. Allah ji we re eşkere beyan dike ji bo ku hûn ji riya rast şaş nebin. Allah bi her tiştî zane.